Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah zumhnak nganpi kan ngei. Kan YouTube channel ah kan hun lang ṭhan. Kan YouTube channel ah rak kan lengtu nan dihlak cu kan i lawm tuk hringhran. Hmailei zong ah rak kan leng tawn u. Tutan America ram California State khuapi, a bik in California State khuapi, minta mintemi pawl, vawleicung minta mintemi minthang pawl um khawmnak, khuapi lei a bik in fah ngai a kanghnak kong tlawmpal kan hon thanh ve lai. Tutan California State khuapi a bik in khuapi lei ah kangmei fak ngaingai a chuak. Mah kangmei ah hin mipi kul le li an thi. Minung hleithum an tlau. innlo a rawkmi hi thawnghraleng a si tiah an langhter. Cun May nih a khanghmi ram hi ram acre 36 ke a kaang cang tiah an langhter chap. California state ahhin kum dang zongah ram kangmei a chuak tawn ko nain tutan kangmei hi phundang deuh in a hun um rua timi an um. Khua caan ruangah maw a si asiloah mei luahtu dah a um timi biatak tein nawlngeitu hna nih hlathlainak an tuah cuahmah tiah an langhter. Kum dang ahcun khualum lingcing hrawng ruahsur ah ṭek a tla tawn i mah ṭek tlami nih cun ramkaang mei hi a chuahter tawn. Tutan a kaang tutan California state ramkaangmi kongah National Fire Protect Association nih cun tehtaknak in kangmei chuak si lo dawh in an zumhnak an chim. Kangmei aa thawknak le a kanghfanak hmunhma hrawng an chekhlat tikah ṭek a tla lo tiah an langhter. Khua caan ruangah a kangmi si lo tiah an ti. Kangmei a chuahnak dik tak a ruang setset cu fehter rihmi an nei lo. Nain ṭek ruang a kaang lo ti kha tu tiang an zumhning a si. Tutan California state kangmei chuaknak he pehtlai in Pathian lung an lawmh lo, an lawmh loter sual maw timi kha atu lio video tawite short clip ah a hon lang. Nikki Glaser nih a chimmi bia pawl kha video a hun laar ngaingai. Awards a cotu ding le awards a comi pawl hna kan mah Nikki biachimmi kha tulio cun a laar deuh. Vawleipi a khuhchilh dih. Tukum thong hi kum kul kum nga ah Golden Globes Awards peknak cu Bivalli Hills ah ninga thla khat thawng hi kum kul kum nga zan ah an tuah. Mah awards peknak an thawk hnu ah biachim thiam le capo thiam mi dawh a si mi Nikki nih Pathian zeirel lonak pawl a chim mi ruangah California state le an khuapi a kang tiah social media ah hmuh ding a hun tam taktak. Mah kong ah CBN networks zong nih tlawmpal a hun langhter. Mah awas pek zan an biachim nu mipi lawmhnak tuahtu nu a min ah Nikki Glaser kum sawmli mi dawh le biachim capo thiam nu nih bia a chimmi cu a hun viral taktak. Mah Golden Awards pekmi pawl le cotu hna nakin mah Nikki biachimmi nih vawleipi a vun khuhchilh deuh. Nikki nih cun Pathian kongkau a chimmi le Catholic Khrihfabu le an tuukhal hna kong thlanglamh capo nih chuah ngai in a chim hnu suimilam sawmriat pali tlin hlanah California state chungah kangmei ṭihnung le tuksapur a hun chuah hi a si tiah an langhter. Mah awards cotu hna dingmi le awards a dong ding ah an awat don ding ah a co an cohlannak kong cu funtom in a hun chimmi ah van le vawlei sertu Pathian min an au chim lo ti kha Pathian thlanglamnak hoih in a van aupi God creator of The Universe with Zero Mention a ti. A perimi cu a mak tukmi a si lo hih. Mah khuapi, mah khua Pathian um lonak umpi lomi khua tiin Nicky nih cun a chim. Godless ṭawng a ti. Mahnu milaan neki kum sawmli nu cawlcangh le biachimmi cu a hun laar chap bei rih. A rak uartu an tam taktak ti an langhter. Neki nih capo saihnak a chim chapmi ahcun Khrihfabu zulhphung le Catholic Khrihfabu tu khal bishop le pope kongkau an si. Niki nih cun RCM bishop luchin he aa lomi luchin pakhat a hun i chinh i, nan lar tuk rih lai, nan lar thok ka lawng a si tiah a chimmi ah lar timi popular hmang duh loin pope piular timi biahlei in a hun chim pinah Catholic thlacamnak cheukhat kan chimh hna lai mu tiah Khrihfa zeirel lonak he mipi cu a hun nihter ṭhan hna. California state ah kaangme faak tuk a chuah dingmi kongah Profet nih ralrin peknak le kaangmei fak tuk a chuahnak ding an rak aupimi video tawi tete social media ah hmuh ding zong a van um. Tutan California state Kangmei chuak ruangah sungzatlak an tonmi dihlak New York Post nih a hun langhtermi ahcun $150 billion man a si lai tiah an hun langhter. Tutan kangmei chuahmi ah Khrihfa hna nih cun Pathian zeirello Pathian thlanglamh in California State khuapi an cawlcanghnak le an thiltinak a biak in Nikki te pawl i biachimmi kha an van lak an van char tikah Khrihfa nih cun fak ngaiin an i ngaihkuaih. Mah kha Khrihfa pawl kha sual phawt dih awk an ṭha ve lo. A ruang cu Khrihfa biaknak he pehtlai in thlanglamh zeirel loin capo awsawn in mipi oih le mipi nuamhter a timhmi hna kha Khrihfa nih an i ngaihcakmi a si ko. Mah niki nih khan Muslim, Hindu, Bodah mah pawl biaknak hmang khan mah ti khan capo sai sehlaw an i ngaih cak ko lai. An lung a fak ko lai. Ziah tiah cun an biaknak he pehtlai in capo Nihchuak men i Pathian min zeipi rel lo i mah ti ahon chim ahcun an lung a fak ve ko lai. Tutan Khrihfa pawl nih an i ngaihcangmi le an lungfahmi ah cu kha bang ya tiah kanmah nih khan va ti ding si lo. A ruang cu Khrihfa zumhnak he aa pehtlaimi in aa thawk caah Khrihfa hna an lungfahmi kha an mawh ve lo. Kan Laipa caṭial thiam pakhat nih cun California state a kanghmi kong ah Pathian dantatnak he vayee cuai khai nan ti lai. Pathian mei duah nan fial hoi lai. Pathian mei khangh nan fial hoi lai tiah a ṭial. Mah kha amah hmuhning a si. A ruang cu mah bantuk sunghzatlaknak ah Pathian hi puh ding a si lo ti kha a chimmi a si. Mah kha amah pumpak zumhnak a si ve. Cu ve bantukin Khrihfa pawl nih atu Nikki Klesar nih a hun chimmi capo saihnak Pathian bia pawl a hmanmi le Khrihfa tuu khal hna A kong a hun hmanmi ahhin Khrihfa nih an i ngaihcahmi kha anmah zumhnak he pehtlai in an i ngaihcahmi a si ve. Cucaah cun tutan California ramkaang meikaangmi nan hmuh kan hmuh cio video ah tampi a um. A fak ngaingai. A cheu nih cun hell he an tahchunh. Nang zeitindah na ruahning a si ve?